Ā, kīhai uriuri, kīhai nakonako kātou whakatauhā te rangi e tū nei, kātou whakatauhā te papa e takoto nei, kātou whakatauhā ko koutou kua tatū mai nei ko te kaupapa o te rā, nau mai, nau mai, nau mai, haramai.

Ko Kura Mātutukaokao tōku ingoa, a Te Taho tōku māmā, a o Ngāi Tamarāwaho ki Hūria, o Ngāti Ranginui iwi, Te Taho tōku pāpā, Waikato Maniapoto, Tainui, rire rire hau pai mārire. Āe, i haramai ahau ki te kōhanga reo o Hairini, ā, i konei ahau i te whakatuwheratanga mai o te kōhanga. He rawe te kite i ngā tamariki e harikoa ana, ā, he rawe te kite e ora tonu ana te kōhanga reo. Enei ra whakaharahara mo te Kohanga Rei he miharo karihe ra e tu atu me tautoko ngakau nui tatou ki enei kaupapa i runga i te mea ko tenei kaupapa te Kohanga Reo he kaupapa motuhake ma tatou. He kaiako ahau inaianei kei te mahi kirimana hoki. Hā, ehara mai aku tamariki ki te kōhanga reo o haere nei mō tētahi wā. Ā, āe. Ā, i ngā tau i muri, ā, i tū au hei, hei kaiako me kī, ā, kei raro i te, ā, kei waenganui i, ā, I a Whaea Rewa mā, Whaea Eliza, Whaea Erena, um, i reira hoki a, a Whaea Rosie, um, ai, he kaiako, engari he pou hāpai kē. Mō toto e kī te, te wā te whakaeke, te haka pōhiri, i te hekenga mai o ngā hua o te kaupapa, Ngā kanohi tautōhito, ngā kuia karawa i whakaeke mai i te wā kotahi i ngā hokinga mahara ki a rātou, ki a rātou mā. Ko Ngāi Rangiwhakaehu, Manu Te Pere, Kapu Rangiwhakaehu, Aroha Luitenberger, ko rātou katoa. You know, he wā koa and me te pouri hoki, i runga i te harikoa tēnei pouri engari kua ngaro ērā o ngā kanohi engari kei te tū kaha te kaupapa te koa nui ko te reo te pūtake and nā te whānau tēnei taonga i whakatupu ko ngā mokopuna. Nō tērā, tērā tāku i kite, he tū kaha tātou i roto i ngā ao hurihuri. Ko tēnei wā, kei te ora te reo, ē, ko tātou nā mokopuna, ko te kaupapa Te Koanga Reo, te hapū whānau iwi. He ra, he miharo, he, he mihi tēnei ki, ko te, um, ki Taraumoana, ki a Whakamana, tēnei a kōhanga, ko tēnei Te Kōhanga Reo tuatahi o Taraumoana. Āe, he rangi, tino miharo. Ki ahau nei, ko te mea nui o te kōhanga reo, ko tēnei mea te aroha. Engaro, ehara, engari, ehara i te aroha noa, he aroha mai, um, mai a tātou kuia, ki a rātou mokopuna, uh, kia rongo i te hōhonu o, o, o te mahi, te whakatipu i te tamaiti, te mokopuna, Kei raro i ngā manaakitanga o te reo me ana tikanga. Nā reira, ehara i te aroha noa, he aroha nā ngā kuia e Chucky. Kia ora. Aha te waiata tino pai ki ahau, te waiata he āhuru mōwai. I titoa ai tēnei waiata mō te tohu whakapakari, i tīmata ai te tohu whakapakari rangatiratanga ki tēnei kōhanga mō ngā rā e rua.

Nāu nei au, nāu nei au. Oh, tēnā koutou e te iwi, ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngāti Ranginui me Ngāi Te Rangi ngā iwi, arā, ko Te Pānawa Taupao, ko Ngāti Hangarau anō hoki konā hapū. Nō Tauranga Moana ahau, kei Papamoa ahau e noho ana, Tupu mai ai au i Mangatapu nei, nā reira ko Veronica Edwards tēnei e koro atu ki a koutou, engari kua karangahia nei ahau ko Nanny Waka. Kia ora! Mo, mo wenei rangi e, e rua kua hipa te rangi āpōpō anō hoki, wow! Ka nui nei nā mihi ki te kōhanga reo o Hairini, ki wā rātou na whānau, oh, e whakapau kaha ana kia harikoa mai ai mātou katoa, nā reira, Pēke mihi ki a rātou mō te kaupapa. Oh, kātahi nei te kaupapa pai ko tēnei, ko pārekareka mai ai mātou katoa, ko ngā tamariki, ko ngā kuia karaua, ko ngā mokopuna, ko ngā taiohi, ko ngā rangatahi, mātou katoa, he rawe, kia ora. Kia ora, ko Eliza Riri nui ahau, nō Kōnai ahau. Ā, kua e taki mahi ki roto i te kōhanga, kua e te kaiako, ā, kia ora. Kia ora, ko Lee ahau, um, he kaiawhina ahau i, i tēnei kōhanga reo haere nei. Um, and I'm also a mama of a tamaiti here and his name is Manaia. Tino pai te, um, te kaupapa o te kōhanga, nō te mea ka noho tonu. Ki tēnei taku wā i te kōhanga reo o Haerini, ka tīmata au 2007 ki te taha o taku tama a Hāmi, tino tangi meme ia, ai, meme, so ka noho au ki te mahi, kore te reo Māori ka tīmata au, engari he te tūranga tuatahi he kaiwhiwhi, ai. He tino ataahua te kaupapa, te korowai, te kaupapa kei te mana whakamana na tamariki, na rangatira mo apopo. Um so when I started here um with my husband and our two boys we actually came from Australia we knew no reo um.

Yeah, it's beautiful. Korowai, um, our pou, yeah. He aha ngā pou, whaea? Ko, wha. He wha ngā pou. Ia, ai, e moho. He aha ngā pou? Ko te pou tuatahi. Pou tuatahi. Te reo. Te reo. Te reo. Ko te pou tuarua. Pai rangatira, whānau whakahaere. Mm. Ko te pou tuatoru. Tu tika, tu pono.

Kia ora no tatou, ko maua o te maenga, ko Terenga te moana, ko Takitimu Mātaatua me Tainui oku waka, ko Ngati Ranginui, Ngai Te Rangi. A Ngāti Rereahu, Ngāti Maniapoto ōku iwi, a ko Ngāi Te Ahi, Ngāti Hī ōku hapū, a nō Hairini ahau, a ko Rikirau Luttenberger tōku ingoa. Oh, he, he, he miharo, miharo pai ana um, te, te mahi nei. ā, i ngā rā kua taha ake nei, ā, he mahi nui te whakanui, whakanui tō tātou kōhanga reo, ā, tēnei mea te 40, āe, tēnei te wā roa kua noho tō tātou reo hei reo pūmau mō tō tātou marea, ā. Mā tēnā, mā tēnā o tātou e kawe e hiki nei i te mānuka e takoto ana, ā, me kī kia, kia ora te reo me kōrero, ā, koira te huarahi ki te, ki te whakarauora i te reo, ko te kōrero. Ā, ahakoa pai mai, hē mai, tika mai, aha rānei, ā, me kaha tonu tātou i te wā ka taea te kōrero i te reo Māori, me kaha tātou ki te akiaki anō i a tātou ki te kōrero. Ā, mā tēnei kaupapa o te kōhanga reo, Ā, me, me tautoko, me tino tautoko tātou, ā, i te kaupapa o te kōhanga reo, ahakoa ngā aupiki, ngā auheke o, o te ao, o te ao hou nei. Ā, me kaha tātou ki te pupuri i tō tātou reo Māori, ā, kia toitū te whenua, kia toitū te kupu, ā, kia toitū te reo, ā, koia.

Kia ora e ki rā. Kia ora, ko Crystal Hika ahau, no Ngāpuhi ahau, I am the chairperson at Te Kōhanga Reo o Haerini. It's amazing to think

Kōrero Māori, oh, te reo Māori, that's, that's huge. So for me to be able to um, bring my tamariki and all those other tamariki around us um, and promoting um, te reo Māori, te ao Māori is huge. So it's cool.